Qed kellek l-iċken din l-idea tal-iċken kabinett. Ehm, għalfej, eh, kien hemm nies li ma kontx għadek tafdhom? Le, le, le, le, le. Le, assolutament mhux dak kienet ir-raġuni tiegħi. Ir-raġuni tiegħi kienet li rrid nibgħat messaġġ li wara s-sagrifiċċji li għamilna fl-erba' snin ta' qabel u kont xammejt u hemm Mass meeting li jiena ndirizzajt f'Settembru l-festi tal-Indipendenza tal-2007, jiġifieri fil-mument meta faqqgħet il-kwistjoni tal-Lehman's Brothers. Tajjeb? Dak kien f'Settembru tas-sena 2007, tliet xhur erba' xhur qabel l-elezzjoni ġenerali f'pajjiżna. Jien għamilt diskors u kont għadt ġej maltemp kbir. U kien hemm min internament ikkritikani, qal li ġejja elezzjoni sa tipprova taqta' qalb in-nies. Imma għedtlhom ma di l-verità, u xi noqogħdu nidħqu bina nfusna. U għedtilhom ġej Maltenville hemm bżonn li nkunu preparati, anyway. U di baqgħet f'moħħi u kont naf illi jiġri x'jiġri, nirbħu aħna jew jirbħu l-Labour, whatever, fl-2008, pajjiżna kien se jgħaddi minn challenges kbar. Wara Settembru, Ottubru, Novembru, l-prezz taż-żejt beda mill-ewwel beda juri fejn sejrin. U effettivament saret l-elezzjoni, rbaħna l-elezzjoni, qas għaddew ftit ġimgħat, bdew dieħlin il-messaġġi hu mill-ewwel. U fabbriki Maltin li bdew jgħiduli, isma' aħna sa nibdew naħsbu biex innaqqsu n-nies. Jiġifieri l-messaġġ kien li. Allura, f'dak il-perjodu tal-kampanja. Jiena kont, waħda mill-kritika kienet fil-konfront tagħna bħala Gvern kienet li l-Cabinet u nies u Ministri u kulħadd hawn min bid-drive min ħaġa u xi ħaġa. U jiena kont għedt nara, eh, bħal ma għamilna mezz biex biex naqqasna l-ispiża tal-Gvern fis-snin li għaddew u ġejna b'saħħitna, issa nnaqqas, inkompli nnaqqas l-ispiża tal-Gvern u issa nnaqqas in-numru tal-Ministri. U hekk għamilt malli rbaħt l-elezzjoni. Ma kinitx faċli għax waħda mill-iktar diffiċli, waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li, Għadda minn, għaddew minnha l-Prim Ministri kollha ta', għadda minnha Edi u żgur Prim Ministri oħrajn. Li meta inti tiġi biex tgħid, isma', lilek mhux se nagħmlek Ministru. Sija dawk, speċjalment dawk li kienu Ministri, u tgħidilhom m'iniex se nagħmlek Ministru. U sija dawk li kellhom ambizzjoni kbira, minn kbira u minn żgħira, biex isiru Ministri. U allura huwa martirju f'dak il-perijodu ta' żmien għal kull min jinzerta jrid jieħu dik id-deċiżjoni. Imma jiena qbajt mad-deċiżjoni li nagħmel kabinett żgħir. Għalfejn kont avżajt lin-nies b'SMS? Le, mela, mela, eħe, mhux lin-nies allura. Mhux lin-nies, lin-nies li mhumiex maħtura. Li mhumiex maħtura, avżajthom, għaliex jien ridt inħabbar il-kabinett dakinhar. It-tradizzjoni kienet li ma tgħidilhomx. li taqbad u tħabbar u ma tajt xejn il ħadd. Tajjeb, u jiena deherli li mhux sew li inti li mhux se nagħmlek Ministru tisma' minn fuq ir-radio li m'għamiltekx Ministru aqqas biss aqqas biss xejn. U ddeċidejt għax b'xi mod jew b'ieħor rrid nikkomunika ma' kulħadd. Tkellimt ma' min kont se nagħmlu Ministru u għedtilhom isma' jiena beħsibni lilek nagħtik dal-portfolio għaliex kienu qed isiru bidliet kbar minn portfolio għal ieħor. F'dak il-punt isir trading, ġifiri, per eżempju, jena ġejt għandek għat li għedek tal-kultura, tal-kultura. Ħlif li jek dak li jkun jgħid li jisma jena minix kompetent, ma nħosnix komdu f'din pozizjoni għal di u di u di, u jekk raġunijiet jgħamlu sens, iva, jena nkun lest li nirranġa, nara kif imbiddel il-pozizjoni tijaj u kelli kazijiet ek, u kien hemm min għalli jisma jena marriċ insir Segretarju Parlamentari, kont Ministru, ma rridx insir Segretarju Parlamentari, hija deċiżjoni ta' dak li jkun. All right, fair enough, imma jekk se tibqa' f'dil-pożizzjoni, jien se jkolli nagħżel xi ħadd ieħor. Għaddejt minnha, għamiltha. Again, u in hindsight naħseb għamilt sew, però dik deċiżjoni oħra. U però jiena ddeċidejt li mhux fair li dawn li mhux se nagħmilhom ma ngħidilhom xejn u jispiċċaw jisimgħu. U għad ddeċidejt li nibgħatilhom messaġġ bl-SMS. Jiġifieri għax kien ma kienx hemm ħin biex. Ġejt ikkritikat. Ġeħ, ma kienx hemm ħin dakinhar terġa' biex tgħaxxaq. Fl-istess ġurnata fejn konna kont kont qiegħed ma' grupp ta' nies li jgħinuni fid-deċiżjonijiet tiegħi, grupp żgħir ta' nies, kien hemm l-isplużjoni n-Naxxar. ta' murtali li kienu storjati f'garaxx in-Naxxar. U kienet fl-istess ġurnata di, waqt li jien qiegħed id-dar ma' dal-grupp ta' nies. Qegħdin naraw x'ġara. U isma' trid tmur dar ta' ġident, inti ta' Prim Ministru għadek kemm irbaħt l-elezzjoni u dal-affarijiet kollha. U wkoll kienu kienet ftit ġranet Naħseb jumej qabel ma jien kelli naqbad l-arjuplan privat biex immur Brussels għal-laqgħa tal-Commission, tal-Kummissjoni Ewropea, fejn jitlgħu l-Prim Ministru kollha. Ġifieri ġraw dawn l-affarijiet kollha f'dak il-jumejn. U insomma, iddeċidejt li ma hekk, in hindsight, jiġifieri nħares lura, naħseb kien żball għaliex Kien ġenwin, min ma ridt, mhux talli ma ridt inweġġa' 'l ħadd, anzi ridt. L-intenzjoni kienet. L-intenzjoni kienet tajba però l-metodu kien ħażin. Għax ħassewhom insulentati. U kważi kważi aħjar ma bagħat xejn il-verità. Imma, all right, insellem ukoll lil min forsi stajt weġġajtu dak iż-żmien u u niskuża ruħi miegħu, imma finalment l-intenzjoni ma kinitx li nweġġa' lil ħadd, kienet biss illi nirrispetta il, anzi d-dinjità tagħhom li jisimgħu mingħandi direttament u mhux mingħand terza persuna. Mela, tlaqna?